Müdessir süresi Müdessir süresi pygamberligiň ilk başlarynda Mekgede inen sürelerden bolup, ol elli alty aýatdan ybaratdyr. Süre adyny ilkinji aýatda agzalýan we dona bürenen manysyndaky Müdessir sözünden alandyr. Pygamberimiz Muhammet aleýhissalama ýüzlenilip başlaýan bu sürede pygamberligiň ýaýradylyşy, hak dine garşy çykan kapyrlaryň erbet häsiýetleri we olaryň ahyrýetde çekjek azaplary barada gürrüň gozgalýar. Rahman we Rahym bolan Allanyň ady bilen, eý dona bürenen pygamber! Ýeriňden tur we halka duýdur, ýetir! Perwerdigäriň beýikligini taryp et, lybasyňy ähli hapalardan päkize tut, maddy we ruhy hapalyklardan gaça dur, eden ýagşylygyň köpdür öýdüp minnet etme, öz Perwerdigäriň üçin, Onuň razylygy ugrunda sabyr et, kyýamat boljagyny habar berýän sura üfleniljek ol gün nähili agyr gündür! Ol kapyrlara aňsat bolmadyk örän ýowuz gündür! Ýeke başyna ýaradanymy ol kapyry maňa goý, men oňa kapyra köp mal-mülk, daş-töwereginde aýlanýan ogullar beripdim. Oňa dürli nygmatlar, mümkinçilikler beripdim. Ol açgözlük bilen heniz hem özüne eçilen nygmatlarymy has-da artdyrmagymy tama edýär. Ýok, ol muňa hiç höwes etmesin, sebäbi ol biziň aýatlarymyza garşy kejirlik etdi, men hem ony örän kyn ýola azaba duçar ederin. Ol pikirlendi we ölçerdi, onuň jany çyksyn, ol nähilli erbet ölçerdi! Onuň ýene jany çyksyn, soň ýene-de nähilli erbet ölçerdi! Soň seretdi, nazar saldy, soň ýüzüni, gaşlaryny çytdy, soň hem yzyna öwrülip, tekepbirliginden ýaňa çykyp gitdi. Ol gidip barýarka, Bu Kuran diňe öňden bäri gelýän bir jadydyr. Bu ynsan sözünden başga zat däldir diýdi. Men hem ony sakar dowzaha ataryn. Sen sakar dowzahyň nämedigini bilýärmiň? Ol ne diri goýar, ne-de öldürip taşlar. Ol içine oklananyň bedenini şol durşuna iýip tükeder. Soň ony ýene öňki ýagdaýyna getirip, bu işi ýene gaýtalar durar. Ol ynsanyň derisini ýakyp gowrar. Onuň agzynda on dokuz sany sakçy perişde bardyr. Biz oduň, dowzahyň sakçylaryny diňe perişdelerden ýaratdyk. Özlerine kitap berilenler mazaly bilsinler. Iman getirenleriň hem imanlary artsyn, özlerine kitap berilenler we möminler şek-şübhä düşmesinler diýip, olaryň sanyny hem inkär edenler üçin diňe bir synag etdik. Şeýle-de kalplarynda hassalyk bolan mynapyklar bilen kapyrlar hem ahyr netijede, Alla bu mysal bilen näme diýmekçi bolýar diýsinler. Şeýdip, Alla islänini dogry ýoldan azdyrar, islänini dogry ýola salar. Perwerdigäriň goşunlaryny Özünden başga hiç kim bilmez. Bu aýdylýanlar ynsana bir öwüt ündewden başga zat däldir. Ýok, kapyrlar hiç haçan öwüt almazlar. Şonuň üçin asmandaky Aýa, yzyna öwrülip gidýän gijä, agaran mahaly sähere kasam bolsun! Ol sakar dowzah uly belalaryň biridir. Ol ynsan üçin we Alla boýun bolup, tagat-ybadat edip, öňe we günä işlere baş goýup, yza gitmek isleýänler üçin iň uly duýduryşdyr. Her kim öz eden işiniň girewi, ýesiridir. Meger amal depderleri sagdan berlenler beýle däldirler. Olar hökmän Jennetde bolarlar. Olar günäkärleriň ýagdaýlaryny sorarlar. Olar günäkärlere, Sizi bu dowzaha getiren zat näme? diýerler. Olar, Biz namazy berjaý etmezdik. Garyplara tagam bermezdik. Hallaryndan habar almazdyk. Günä işlere çümýänler bilen bile çümerdik. Bu hasap gününi hem ýalan hasaplardyk. Ahyry biziň başymyza ölüm geldi diýerler. Indi olara şepagatçylaryň etjek şepagaty hem peýda etmez. Bes olara näme bolýar? Olar bu öwütden näme üçin ýüz öwürýärler? Bu öwütden, Kurandan, ýolbarsdan ürken ýabany eşek ýaly ürküp gaçýarlar. Olaryň her haýsy özüne Alladan açylan sahypalar ylahy perman isleýärler. Ýok, aslynda olar ahyretden gorkmaýarlar. Ýok, takyk bu Kuran bir öwütdir, duýduryşdyr. Indi hakykat geleninden soň islän ondan öwüt alsyn. Emma Alla islemese mynasyp görmese olar öwüt alyp bilmezler. Gorkulmaga, heder edilmäge laýyk bolan hem Oldur, ýalkaw eýesi hem Oldur.